ve ri ngoma a yi tichayi hi vutlevulawuri bya tiphati na muxado mnp cakes and seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota ni ku bakela khekhe ya milorho ya wena pfula ndleve ni ku byela hi ku khomele ti-cup cakes cakes biscuits muffins buns scones na all types of dishes wa rhumela email eka email address ya makondonsovo p at gmail com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913 a swi bihangi no vhakela facebook page ya hina makondonsovo polite u lava ku endla phati kumbe muchato wu kanakanisiwa hi nambara ya vanhu lava nga ta athenda hikwalaho ka swipimelo swa covid-19 eafrika-dzonga u nga vileli g1 sole makamu channel yi ku tela na xintshunxo hi ku endlela live streaming eka facebook na le ka youtube channel ku kuma vukorhokeri bya hina bela riqingho eka 083 958 9310 kumbe u rhumela email eka email address ya ntokoto studios at gmail com

twanani leswi vafana mi ta ba tin'anga oh, okay. Ntokoto Studios. Home of Technology.
hi le ka jiwani solima ka muchannel a mi lahlekangi la mi nga kona na mi amukela hinkwako la mi hi yingiselaka mi ri kona the gavaris the skhumburere greed and desire muvango Generations, Harvest, Skeem Saam, The River, Lockdown, uh, The Queen, Rhythm City, Isidingo, Isipho, 13 hours isibaya na swin'wana swo tala leswi i ti-soap kumbexani na switori swa ka thelevhixini leswi nhenha ya hina ya siku ra namuntlha yi nga tikuma yi kha yi hoxa xandla kumbe yi ri muekti eka swona swi koteka ku fika kwihi swa olova na hambi u ri mutsonga ke munhu u ya a ya fikelela njhani eka swona
sweswi na buti amukelani mavasa loyi a nga na mavonelo yo hambana na muamukela ka vusaseki buti amukelani inkomu ni khezi ni ku amukela ka vusaseki
muwatini mavonelo ya buti neo n'wi na mirini mhaka leyi ya mina ni vona swi fanele ku um munhu a lovola and ku lovola eh, according to our culture and traditionally it is liable ku munhu a tikuma kha a lovola hi mhaka ku loko wo tshama na n'wana munhu u nga lovolanga ku na ti-consequences to tala ngopfu after loko u nga lovolangi sweswo swi vitaniwa ku is to cheat marriage hi ku twisisa ka mina hi ku u nge tshami na n'wana munhu u nga humesi mali ku ri ku a fa a humesa mali hikokwalaho ku vatswari va n'wi kurisini ku a ta kota ku tikuma a ri na ndyangu wa kahle and because of that swi tiyisisa timhaka ta ku u fa humesa mali ya malovola ku tikuma u ri u tivitana ku yini i nghamu ya wena ni tlhela ni mi perisa nakambe na ku mi amukela eka nongonoko wa hina wa nena ya mutsonga laha ku nga episodi yo sungula ka nongonoko lowu nga ta hamba wu ta kan'we en'hwetini emadyambyini ya siku ra namuntlha hi na nhenha ya kusuka entlhaveni block h eka makahlule eh laha ku nga Calvin Mabasa loyi a nga huma ka thelevhixini ko tala swinene kambe ntongo wa ku a nga tiveki ku fana na leswi a faneke a tivekisa swona xana ku nga va ku kha ku xota yini mara before sweswo a hi tweni ku Calvin Mabasa i mani? Mpata Calvin Mabasa i first born ya the late Evans Mabasa Xituku um na Lucia Khensani Japani Magayisa, Nkosikani Ntlhaveni Block H. Mpata Calvin Mabasa i jaha ro sungula ra the late Evans. Tani loko ni hlamuserile, um ni tswalele kwala H, ni tlhela ni nghena xikolo kwala H, Makahle Primary School. Ku suka kona ni ya N'wanata High School laha ni nga yisa tidyondzo ta mina emahlweni until ni huma kwalano ivi ni ya joyinela Xin'wana Boston. Eh, mina hi mina mzamani leonard mavasa papa wa calvin hi angatini ya ku va papa wa ku ri rihahlwa ra mina vo tilovela hi 2010 se mina ni sele ni khome matomu hinkwawo ya vutswari ehenhla ka yena Eh, mina ni hlanganisa malibaveni eh, ni mi tshama tiko kwalaho a block h eh, calvin eh, i n'wana cousin ya mina um vuxaka bya kona byi tele ngopfu loko u sungula ehansi na dyambu ri nga za ri pela ya mina hi mina thembani hlungwana eh ni munghana wa calvin loyi hi nga vunghana bya yena byi nga sungula khale ngopfu Laha ni nga tiviku na ku byi nga byi sungule lembe mani, njhani or hikuva hi hi tshami sweswi throughout lero swi tikomba ku vunghana bya hina byi sungule ngopfu ha ha ri tsanana lero hi tsandzeka na ku va na ku memoriser kumbe hi hleketa ku swi nga swi sungule rini. Calvin kusuka emasungulweni i munhu wa wa ku entertain i munhu wa ku kopela i munhu wa ku na ntsako wa ti endlela ntsako yena a ri yexe wa swi kota ku. hambiloko a ri one a xin'wana xin'wana yi nga xi kumaka kwalaho a ve a sungula ku endla ku emitete ku endla ti-voice kumbe endla sort of nga ku xitori nyana ku tikomba ku ri ku na mutini ku nga na papa ku na mhani ku na kokwani ku na n'wana ene hi ndlela yaleyo a kha a endla ti-voice ta vanhu lava hi ku hambanahambana ka tona ene munhu un'wana na un'wana na hambiloko ku a wu ta fika u ta hi le khone fa n'wi record a wu ta va convinced ku se hi swi ya hi mpelampela a ku ri ti-voice ta ku hambana ta vanhu va ku hambana kasi ku ri yena a ri one.
Hey, Francois, Francois. The heart shaped chocolates are here. Oh, cool.
Mm-hmm. I think they should be put in the fridge. Totally.
Mm-hmm. Follow me. Sure. Can see.
Yeah.
Brother Calvin Mabasa u kurini a kha a navela ku va muekti kumbe mutirhi wa ka radio laha a ni khe ni endla timhaka ta ku loko na ha kula a ni huwisa a ni tlangisa maribye leswi va swi vitanaka hi maskitlana so ni khe ni tlangise maribye hi xitalo vanhu vo tala va teka nga ri a telelangi kahle mara va nga swi twisiseni kahle ku i nyiko so na mina mara a ni twa nkarhi wun'wana ku na ku na mina ta xotanyana because loko ni khe ni la sweswo a ni fanicisetela vanhu ri nexe ni khe ni famba nhoveni um eh, because ni dila ngopfu hi ku imitate ti-voice so mi kuma ku ri ni ku imitateni ka munhu ni ri nexe nhoveni ni fane langutisa ndhaku ku ha munhu a ni vona ku na or hi minkarhi leyi loko na ha kula a nga ri swa tifoni foni swo tekateka ti-video lera ku swi ri ti-video ta mina hi minkarhi leyi loko ri ka va teka ti-video a ti fa trending ngopfu mara a ku zangi ku va na munhu wo endla sweswo so ni hetile ni swi ku nga ku na ku navela ku siku rin'wana ni nga tikuma ni ri ka tv or ka radio because hi minkarhi ya xitalo a ni ngeta ku endla ti-voice over ni tshame ni ri nexe endlwini mi kuma ni endla ti-voice over sweswi taniya ni hetele ni vitanavitana mitlangwini ni fambisa fambisa mintirho sweswi taniya mara va nga swi teki ehlweni ku ri i nyiko leyi nkarhi wun'wana yi nga tikuma yi vonaka misava hinkwayo kumbe ni khe ni yisa mahlweni ku navela ka mina ya calvin makulelo ma yena a ri very very active eh a tikomba ku xi kona lexi xi lavekaka ka yena ngopfungopfu swi fana na career guidance um loko mi langute ko fana na matiko mo fana na vo china na vo britain and this what they call um eh, talent sport leswi xotaka la ka hina a south ka education ya hina um a ri munhu wa migingiriko swinene ya ku rhandza xikolo swinene and then a ku xi rhandzeni ka yena a toloverile swivange bya eh, ntila bya mpfila byi sukela singhweni Ma endlela ma leswi hahlwa ra mina papa wa kwa va endlisa swona vanhu munhu wa misawu na le xikolweni swi swa yena a swi endla swi tlhe swi va swi ri na misawu ndzeni hambileswi a swi nga kanganyisi dyondzelo ra yena hi ku ku na ku endla ku va munhu a ku ni sawu lamene mara ya hala tlhelo a kha a dlaya leswi a nga fambela swona se yena A ni na loko Xitsonga xi ku mhisi ya mikoka mimbirhi yi n'wi tshwa nkanga yi lo tshwa loko a hetile. Loko a ha ri leyi a yi fambisa sweswo yi ri na mikoka mimbirhi swi kha swi rhelerisa sweswo a ri munhu wo hi tsakisa swinene. Ntirho kaya wa yena na ntirho xikolo hinkwawo a swi tirha hi ku hetiseka a hi tshemba naswona a ri na nkhinkhi. na torha ra ku navela ku dyondza hi ndlela leyi a dyondzisa swona mara ku navela kakwe ku ri ka nyiko leyi a nga na yona ya ntumbuluko ya sweswi a nga ku swi endleni sweswi loko ni yingiserile eh, ni kha ni vona na mintirho ya tatana calvin mavasa swi tikomba ku ri munhu loyi a nga na ti-connection swinene um ku hatla ku fikelela swilo xana swi nga va swi sungule rini timhaka letiwani ku za a tikuma a ri na nkateko lowu nga na wona kumbe ti-connections leti va nga na tona ku va tikuma va ri ka switori swa le henhla swinene nakona loko swi sungula a kaya a va va va ku yini a hi tweni ku huma eka va ndyangu xikan'we na le ka vona tatana calvin ri fikile siku leri a hi ri yimerile siku leriya ra ndhavuko siku leriya ra ku tlangela lomu hi sukaka kona siku leri vitanaka heritage day hi fikile hina matsonga hina vatsonga va chava ku tsongola xa van'wani va swihluka swa ngungunyani vatukulu va gwambe na dzavane hi fikile hi heritage day hi siku leriya ra ku ba mikhwela swivuvutani na mikulungwani hina majama matsonga hi bomba hi makhwaya xijayijayi na xigubu

siku lera ra ku tlangela mindhavuko ya hina siku lera ra ku mbala xigaza siku lera ra ku mbala tinxaka ta wena leti u swi lavisaka swona siku lera ra ku mbala ndhavuko wa wena u titlonya hi ndhavuko wa wena halala afrika halala ha tinyongobyisa south africa says it's a rainbow nation south africa says it's a rainbow nation south africa belong to one who live in it hi ke ku halala ndhavuko ha khensa
loko va kha ni vitana vitana mitlangwini hi minkarhi liya a swi tiveka ku ku na n'wana loyi a ka mphata u phungela e vo tala ku a n'wana loyi a xituku phungela ngopfu so hi mhaka sweswi swi endle ku vanhu vo ta va na interest va ku ha hi la ta n'wi ringeta ku loko va na mitlangu na tikhomba hi nga n'wi nyika microphone a nga swi kota ku fambisa na so hi laha ni nga fika ni discoveraka ka muti un'wana um a ni nge hlayi xivongo xa kona va ni vitana va ku ri no tata fambisa nyana then va kuma ku hayi leyi pela na swi kota ku fambisa hi laha vanhu vo tala va ngetela swi tekehlweni ku ri this guy nga ku a nga kota ku khoma mitlangu yo hambanahambana ku suka kwalaho se ni vhe ni yisa matinyiko ya mina mahlweni mara xin'wana xi nga tlhela xi lata ni nyika challenge timhaka ta ku loko se ni ya joni ni ya Boston a a xikolweni a na ha fikanga ni endla swona leswiya swa media ni fike ni endla computer clerk in IT mara ni swi tiva swa ti-computer a swi fambelana na mina mi leswi ni swi lavaka hi leswi so ni hetelela ni swi ku no mani nkarhi wun'wana nga ku ku va u ri na qualification yo karhi a swi bohi ku tirha yona xa nkoka ngo i ku tirha hi nyiko ya wena so ni hetelela ni ku hayi o ni tshika swa ti-IT ni continue na leswo penga ka mina tanihi ku vula ka vanhu mavulema vanhu ku hayi loyi lowo penga loyi Se a ni endla sweswi ni ku hayi no mo ni ta endla swa xipengo xa mina se na kwala kaya vhele a va nga ri ku ni tekeli enhlokweni na ku hayi no u tshiki xikolo he loyi a ta hlupheka swi kwini swi kwini mara hi mhaka ku ri mina a ku ri na this um burning desire embilwini ya mina ku ri hayi one day na ku tikuma ni fike laha ni phushe matimba hinkwawo ku ni kota ku fikela laha ni nga fikela kona siku ra namuntlha Power, passion and patriotism. That's poet Calvin Mabasa kicking off this Heritage Day edition of The Lead here on ENCA. Mara mina ni tsundzuka ni tsundzuxile van'wana ni komba ku munhu u endliwe hi Xikwembu ene hi xo xi nga endla ntumbuluko wa vutlhari ka yena. A hi languteni hi vona laha swi n'wi yisaka kona. Loko swi n'wi yisa vusiwanini, a hi milandzu ya hina, i milandzu ya Xikwembu. Loko swi n'wi yisa ku humeleleni naswona, se hi ta dzunisa manjhe hikuva a ni hila ngopfu kwalahaya ku dzuniseni. Kun'wana a ni ta vula ku swi nga munhu a nga hleketa kumbexana n'wana loyiwani a nga ngheniwi hi moya kumbe swin'wana. because swilo swilo swilo swo fana na nyiko kumbe talent swi ta hi tindlela ta strange um and swi tiva hi n'winyi or swi tiwa and swi leswi tiwa hi n'winyi wa swona a ri yexe so nkarhi wun'wana u ta n'wi kuma calvin a ri one um nkarhi wun'wana u le ku yimbeleleni nkarhi wun'wani u tikomba a ri kun'wana a holweni so i munhu loyi eh, nkarhi wun'wana kumbe a khome ti-toys laya sweswi ni nga swi ni nga swi kombisa ku sungula a kha a kha endla ti-different voices kwalaya so munhu loko a nga n'wi tivi um swi nga endla ku fa u yima langusa n'wana lowu wena va n'wi va n'wi huwelela na ku va n'wi chela swin'wana mara hi mhaka ku swa hlamarisa swinene swi andzisa swona swilo eya swi ri na ku languteka onge a swi endli mara loko a ri mina a ni n'wi hlohlotela swinene ni ku n'wananga u nga chavi a hi wena u katekisaka leswi u swi endlaka i xikwembu xi katekisi na hambi ho vulavula a hi rhukana hi katekisi hi hana nchumu hi ngo ti avanyisela hi ku hi vanhu um mina hi ku loko ni ka ni kula ko tala i was exposed ka swi swo tala ngopfu so ni n'wi vonaka a um, endla leswi a swi endla so encenyeta vanhu na swin'wana swin'wana hi laha ku nga tala ni nga byela ku loko n'wana loyi a ya kuma uh, best education like yona swo fana na this early uh, va ri yini talent sporting a va ta vele va n'wi chanela into that a tshiketa ku endla swo tala hikuva a swi tikomba ku hi leyi i nyiko ya yena la nga na yona muzimini wa yena um kambe hina hi ri kusuhana yena a hi swi tiva ku nkarhi wun'wani wo fana na mina nkarhi wun'wani eh, a nkarhi wun'wani a ta ni vitana ma ku ni teka nkarhi ku fika kuma ku already loko se ni fika yo se u sunguli khale ntirho lowu fane ku va wu ndlela wo huwa luwa se u sunguli khale loko ku ri ku hi mhaka ya ku hi na endla timovha ta tsimbi na hina hinkwaswo laha yes ta endli hinkwaswo hinkwaswo fini station yini yini yini loko yi fika la fini station va va lamula lava va ngo mi lava ya mali muni swo swi tani ya swi fika swi hambanahambana lero ri i munhu la kota ku endla sort of switori kwala na kwala swi nga pulaniwangi mina hi mina kokwani khoni kokwani khoni wa ka chawuke emavasa hambi yena n'winyi wa ni tiva calvin a n'wi tiva i n'wana lusi na na xiduku i n'wana wa ka mphata mina ni n'wi tivela timhaka wa hlekisa wa tsakisa um mina hi mina hlamulo um eh, baloyi um eh, calvin mphata na n'wi tiva then mina u ni tiva ngopfu hi ra mongo um se leswi mina ni n'wi tivisaka swona ka mintirho leyi a yi endlaka ni n'wi tiva ngopfu hi ku hi ku endla swilo tanihi vanhu van'wana a va kombisa sweswi va kha va kota ku wa swi ta ku va vulavurisa ku yini wa swi kota ku teka voice yeleyo loko o ni kuma ni ri tani u ta ni hakahaka a ni khisakhisa a endla hinkwaswo leswi a ku kokwani mi kokwani khoni n'wini a ba miharihari yin'wani leyi tsakisaka hayi leyo rhukatela ni yo tsakisa yo rhukatela hi n'wi tiva ngopfu n'wana loyi a hi byeriwi hi yena ha n'wi tivi hambi mo fika mi n'wi vutisa sweswi mi ku kokwani khoni wa va tiva kihi va ta vona va tiva lava maphundu maswithu e wa ni tiva n'wana loyi na khensa swinene ku va mi tinike nkarhi mi tshamela nongonoko lowuwani wa jiwa nsoli makamu channel vito ra nongonoko um ku ri nhenha ya mutsonga ni kombela leswaku hi ri hi yanyana emakete hi ta tlhela hi vuya hi ta yisa mahlweni nongonoko wa hina swa makete a hi nge swi jampi mhaka ku hi swo swi endlaku ku hi kota ku kuma swa le mandleni swa ku mi tisela minongonoko

Themchest Computing and CCTV Installation vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV graphic design branding networking na programming ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela swi nga heleli kwalani tihlanganise na hina eka nambara 073

i hiv makhense loyi wa mafenya brothers hi vuyisa sweswo emavhengeleni eka nhenha ya mutsonga ku ri vito ra nongonoko lowuntshwa ka g1 solima ka muchannel ku tikuma u kha u acta na vanhu lavakulukumba va nga ti-veteran aka tv u ri mutsonga we le kaya a swi tandini a ka makahluli xana u va u kha u titwa njhani u connect-i njhani na vona nakona ni ku na leswa swa ku loko munhu a ha ri na a ha kula a ha ri amakaya va twa u nga ku u penga xana swi va ngi kona ka tatana calvin mabasa loko va kha va dyondza swa ku imitate vanhu ti-voice ku vanhu va za va twa u nga ku vo penga na Re tlile mo yanong. Translate la me. A wa mitsi.
Papa. Hi ti vuxokoxoko bya kunhwanyana loyi u kumeka laha. Hi ndaba u endzeni. Wa n'wi tiva? Bona khosi, u to ku thusa ku ri hayi loko va hi tshiki kwale ngoteni. U rovela u tsantsolo kona. Ku ri ku nakona i mani n'winyana ndhawu leyi?
Moses Moses Shesi unganceda ngani bangincane ya ikhoma i-warrant of arrest la kuyitata khoma thandzile dlamini
ro sungula loko ni ya ka tv ni vi na ku navela swinene trevor noa trevor noa a ni tsakisa mhaka ku a imichela ti-voice ku fana na mina So ni khe ni phikizana na mufana wa n'wina ni lesana mina twani ni ku hayi twani a mina Trevor Noah nge ni tluli so hi mhaka ya ni ri na ku navela ku fana Trevor Noah and then ni teka foni ni gugula ni gugula ku Trevor Noah Trevor Noah's contact number loko ni gugula tinambara foni ta Trevor Noah ku nga humi ta Yeko mara ta manager ra yena so in my mind a ni hleketa ku i tinambara ta Trevor and then I called loko ni fona ivi se munhu loyi a ku ri who are you obviously va nga koti va ta ku vutisa sweswo ivi se ni hlamula ku ah, my name is calvin mabasa so so so so so hi khe hi zama na xinghezi xexo xa vona so mara mi kuma ku munhu loyi a nga na interest a nga a nga na like a ni byele ku i don't have the whole day vulavula se ni ku i want to be like trevor no a ni hleka munhu loyi ku you want to be like trevor no like how se ni ku ri hayi i do what trevor no do mara leswi a swi endlaku mina hi ndla yena is extraordinary mlungu lowa ni hleka ku ri hayi no one can beat trevor no one ku can you try me a ku yes i remember ni imitate voice ya mandela for 30 second mlungu lowa a tsaki ngopfu so a ku ri no where are you se ni ku ri mi ni thembisa ni tshama thembisa hi nkarhi wa kona a ku no man yes ama contact eh, yes our eh, address come to our office munduku swi kuma ku na ha na peni hi nkarhi wolowo ene se ni yi tlhotlhini ha laha se ni boheka eish hi mhaka ku na mani boheka ku lomba mhaka se ni hembele valungu lava ni tata mundzuku fine ivi se ni famba na auckland park aka gaino artist management loko ni fika laha fortunately na swi kuma ku a ku ri siku ra ti-audition va vha ku hi mhaka hi twi ku hi kota na talent ku na ti-audition ta so ta ta strong bow commercial and then i went there ni na ti-audition va ni vitanaka callback loko na ka callback a ku ri ro sungula sungula ku hlangana camera like ni va na camera like face to face so ni ku okay it's fine loko ni va ka callback a ni tibyele ku se ni winile and then ni ni feyila mara ro sungula sungulo loko ni ya ku xuteni ni xuti xitori xin'wana va ngo um the govers the govers role um a ni ri na na na ni ri lead role laya and then ni phusha xitori lexiya mara xi hetelela xi nga humelelanga ivi se ni tlhela ni continue futhi va ni vitanaka greed and desire hi 2016 ivi se ni vhe ni phusha greed and desire kusuka kwalaho se yani hi va sukeni a hi tshama hi kha hi vulavula ko tala ni vulavula na hina masiku ande ti hi vhiki swi endleka hi vulaka ku ringana ka mune kumbe ka ntlhanu so loko hi ka hi vulavula ko tala a va ni byela ku ta va na nchumu nga ta va swona so se loko swi ta swi ta humelela swi fana tv ni twe ni tsake ngopfu na mina ni tlhe ni languta ku e from ka village leyi nga maka ka yona n'wana wo tani a ta ta a ta hi swi fana leswiwani swa hi tsakisa na yena ya loko ni ya twa ku le ka tv ro sungula eh ene futhi a nga ha ni byelanga no ni byela yena eh kahle a la ta ni ba hi surprise eh ni ve ni kotlanisa hi swona eh ni ve ni talela hi tsako swinene hikuva ni voni ka mina ni voni ku ku eh milorho liyani se ya humelela eh leswi van'wana ta vula ku vuvabyi kumbe ku ngheni hi moya se swi nga ku tswala mihandzu a tikomba wanga wa moya a ku va ku nyiko leya ekha yi nghena ka yena so ni ve ni tala tsaka swinene na mina ni tlhe ni tsakisa na hi ku um na hina la tikweni leswi nga ku teka enhlokweni etindhawini ta ku hambanahambana hikokwalaho ku hi ta va hi ri na munhu la a tivekaka swinene siku ro sungula loko a ya ka tv u ni tivisile ku u taya ivi andzeni ka mina ku tala ntsako wa ku se ni la ku hlamula lava ni nga tshama ni va hlamula sweswo ku a hi swi tshikeleni hosi swilo leswi a swi lavi munhu a ni vona ku kha ku hetiseka swilo swa nkoka swinene e, hambi n'wina sweswi mi nga n'wina hi mi tivile hi rhangi hi twa swisolo vanhu va kha va ku onge ku na vanhu vo vo ka va nga ha endlangi hala ka mi davula hala mara mi ni nga se mi tiva mara a ni swi kota ku hlamula sweswi ni hlamulisaka swona ku heyi munhu u tiviwa hi xikwembu mani mi nga mi nga jaji mi nga se swi vona ku swi ya kwihi na loko mi swi vonile swi tshikiseni sweswiya a swi vekisi ku swona ku swi ta va swona um loko u kha u navela ku va munhu wo karhi or ku va actor or any any any career leyi munhu a lava ku yi teka um ku na ti-challenges ta ku nkarhi wun'wani u fika laha u nga swi tivi ku ku endleka yini because ro sungula ku voya laha so loko ni fika laha ka ku actor ni kuma ku a ni nga swi tivi mina ku va tirha script a ni tibyeke okay u endla story line va sungula ku endla everything kasi laha u fika u nyikiwa script laha u tlhelelaka xikolweni back to school and then u fa sungula timhaka ta ku hlaya script and everything loko ni fika laha ni kuma ku eyi ku na script laha va nyika script xin'wana ni fane ni tirha hi xona ene loko swi fika ka timhaka ta ku improvise nkarhi wun'wana kuma character ya wena a yi fiti ku u improvise hi ku ya hi script lexiya hi hi hi hi hi muekti luya so ni ku well kwa lexi nga ta xi endla no bohe ku at least let me just go with the flow as long as ni endla ku se ni lava ku tsakisa vanhu a na ha tsakisi mina cause nkarhi wun'wana u nge humesi matitwelo ma wena towards a eh, character nga ku nyika yona mhaka ku yi va yi ku limitile so nkarhi wun'wana u kuma ku loko u kho acta hi ndlela liya u va u kho swa ku ah, no actela ku at least ni ta ku yini mhaka ku leswi ni nge ta na swi lava so swi ni nyiki vutlhari byin'wana bya ku komba ku okay Kahlekahle xin'wana xa nkoka ngopfu i xikolo ku munhu a ya xikolweni a kota ku hlaya no tiva ku okay ti-characters ta vanhu no tiva ti-mood ta vanhu ku munhu wa so u tirha u na mood ya njhani and stuff so swi endle ku ni kota ku tiva ku okay loko ni ri mu-act-i a ni endli hi ku rhandza ka mina ni endla hi ku ya hi ximunhuhatwa lexiya ni act-aku as hi xoho so hi swin'wana swi endlaka ku vanhu vo tala va luza consideration ende va luza focus ka timhaka ta vu-act-i or career yin'wana na yin'wana because loko va kha va endla leswiya va va va kha ti limit-a ka swin'wana or swi va twa va pfaleleka ka swin'wana so va hetelela va langa. So lexi nga xi vulaka timhaka ta ku loko u kho endla nchumu lexi u nga thoriwa ku endla xona u xi tirha hi ku ya hi muthoriwa a wa ha tirhi hi ku matitwelo ma wena u tirha ku muthoriwa u ri yini swa ku cisetela marito ku twala ku ri nyiko yin'wanyana ya xiyimo xa le henhla hi ku mhani swi koti ku cinca voice ya mina loko ni vulavula hambi no zama ku ringeta ku cisetela tatana george maluleke vanhu va vula ku hambi wo vulavurisa sweswo a swi ta ku hi wena soni se a ni tivi ku ri vona va swi kotisa ku yini um tatana calvin ku cinca um marito xin'wana lavaka ku xi tiva eka vanghana na va ndyangu eh, i ku va swi vonisa ku yini loko se tatana calvin va ta va va humelelini va kha va voniwa ka tv se va cincile va tonga va titwela henhla kumbe ku humelela yini ka ha ri munhu wa wa ku taniya na ku cince yini ene nakona sweswi se va ndyangu ve ri yini sweswi a vonaka eka thelevhixini hakhole ve hi swaku twasaka ve hi twasaka hi swaku ha vafike vafike va ni khata va hi fodafoda he he swa ku ha he ku va ku swa nyawula va he ku va ku swa nyawula va he ha ko va ku na kona va he na ti-covid ha ku fambeki va ha ku fambeki na ti-covid va ha khona va um swilo leswiya swi va swi ri kahle hi mhaka ku i ku kombisa ku ri wena a vuton'wini bya wena u lava ku endla yini se yena wa kombisa ku swi leswi um loko yena hi kha hi n'wi nyika seketelo tanihileswi hi swi lavisaka swona ku ri a humelela hi leswi hi lavaka na hina ku ri ha swi tiva ku a nge humeleli ntsena na hina u ta tinyiketela ku endla swin'wana kwala etikweni ra hina hi leswi hi lavaka swona sweswo ku a tirhi a ma mahanyelo ma yena ma cincanga hikokwalaho ka ka ka ku humelela ka yena um ni nga vula ku eh kahle kahle nkoka swi yo nyanya ku va a kota ku va a hanya na hina kumbe ku titshuneta ka hina vanghana va yena eh because eh a ku na leswi a swi ndlaku swo tala tala leswi na sweswiwani development ti nga humelela loko a ta kota ku va a nghena ka hina liya sweswinyana eh, eh le ka ka mbango u ni byelini ku ku na mhaka ya solo yi humelelaku ta ku endleka yini na yini loko a vuya well hi tshama hi ri swin'we hi kha hi vulavula hi kha hi khipa hi va entertained the way and um, na hina hina hina ni nga vula ku hina hi tivanaku na yena hi hina in a way karhi n'wa hi benefitaka hikuva a ni va ta ku luya phela i munghana wa xisa lexiya xa one two three eh, eh ha ku cinca ku vona ku fambeni ngopfu ka vanhu lava n'wi tivaka calvin ku no um swilo sweswi swa ha fani na mathitele ma a ma ha fani hi khensile afrika dzonga hi khensile tiko ra hina hi khomile tingwenya ti-genius hala loko ni kha ni famba na vona ni yisama makatla henhla ni ku mi nge ni koti lava nga le tlhelo ka mina va phumundha phumundha na tinhongani va ku hayi khona se yi nghenile ku zemshanga hala va famba na ma va famba na magaza yo tiva timhaka ta vona magaza va dyiwani va sole makamu hala arets wo nga na mavondzo u yima henhla u ba tinanga u ku tswe tswe soli makamu a nge fiki la tswe tswe wu fikile na la sathana nyuma na cila wa wena hala hi va hi nga hleketi ku fana tanihi vatswari hi mhaka kuma nkarhi un'wana un'wana mutswari u dependa ka swo fana alcohol hambi n'wi advise a nga twi but loko ku a ku ri ku navela ka mina a ni ta tsakela ku eh, vatswari loko va vonanga ku n'wana u na talenta yo karhi va fanele va yi sapota talenta loko ku a va na information yo tala va a va lavisisi ku hi na n'wana wo tani a nga endla a endlaka swi fana leswiwani a nga kota ku pfuneka kwihi ku a kota ku yisa um vutomi bya yena mahlweni bya lebyo antswa loko no ninety percent ya lava se ni nga twa va n'wi tekisa swin'wana kusuka kwala ndyangwini i ku ya ehandle ni va vonile manjhe ni va byela ku se mi la ku ta hi ku dya mihandzu leya mi nga yi rhukana na hi ku se mihandzu hi leyi kona ku na siku hi nga ta tlangela phela swi nga fambisi sweswi hi nga endli muna xin'wana siku rin'wana hi laha se ni nga ta va kuma kona ni va faya too much ku mi nga toloveli ku ku ku phula vuswa byi nga se vupfa mi ku a byi endlangi hi n'wina mi nga byi endlangi ku byi endla se lowu tsandzili va laha u vula ku phula mapoto ya vanhu ma ha ri xitikweni a la omelerile va susa a la omelerile se ni ni ta ma tirhisa swinene ku ta fika nkarhi wo ma tirhisa mpela marito lama Ni va to va nyana tindleve leti ku vanhu va tolovele ku profeta swa bali. Loko u kha u kuma ti call left right and centre ku ri u ya laveka hala na hala eh ku va na ku tsaka lokuya ka ku ri eish se ni le ka TV eh swa boha laha u nga le kaya loko ni fika kwatano ni ta ni celebrity in our mind mara u rivala timhaka ta ku loko u za u va celebrity ku na ku na ku cinca ko tala ngopfu cause xo sungula se u limitekini u limiteka ku ya lomu a wu ya kona hi xitalo let's take for example me a ni nwi byalwa mara loko no sukela na dzima a tarven vanhu vo tala teka ti-pictures na mina va nga ha swi koti ku circulatisa ti-picture leti va ku ri a hi ri na hina thaveleni ene swi va swi kha swi onha character na reputation ya mina so i swin'wana swi endlaku u tsaka ngoma ra u tsaka u kho vona swi solo at the same time ku ixi kambe se ndzi sweswi nga huma ka tv ni fane nga ha endli yini ni le muqombhotini u fane nga ha dzumi ku na genge leyi mi kuma ku ni yi toloverini ya vakhalabya nyana ni dzuma na yona ni va endle ti-jokes kwala mabyaleni kwa switandi mara nkungu se a na ha swi koti ku ya laha makwini se ni huma ka tv loko vo ni vo van'wani va ni filimara se swi endla ku se swi ya huma moyeni se swi va swi kha swi thinexi ma reputation ene swona ku na ku tsaka yisi ku ri ni huma ka tv mara xi vange i problem laha na challenge ku se u tikuma se u limi leti letiki ku ya tindhawini to tala se hi xin'wana xi endla ku loko u ri ka tv u fa va discipline and u tlhava meka sure ku u hetisa ku navela ka wena and na ndhawu leyi u fa tshamaka yona a wa ha tshami kun'wana na kun'wana u tshama tindhawu ta different na vanghana se va va limit ku nga ri timhaka ta ku a wu lava vanhu mara ku ri timhaka ta ku se a ka ha ri a ha ha ri ka layini yin'we a swi fani loko ni khe ni tirha ka escom u swi tiva ku a vo ni vona muqombhotini ni wu tirha ka escom i government ni tirha hi phesa laha mara laha swi borha kwini you are a public figure u fa u va inspiration ka vanhu vo tala ngopfu eh, a ni nge se tshama ni vona munhu un'wani loyi ni nga le kusuhani na yena um ni n'wi vona ka tv so a ndzi tshama ni n'wi vona hi wo sungula kwala tikweni um mathiritelo va mina loko hi fika a tindhawini to hambanahambana um va ni thirita hi ndlela ya ku u fana na un'wana na un'wana because va va kha nga ni tiva n'wana mara laha xitandini mhaka se va ni vona ka t v mi kuma loko se va ni vona va ni vitana he celebrate he celebrate so i swin'wana swi swi borhaku nyana cause okay celebrate a hi vito ra mina mara ni kuma munhu a ni vitana celebrity hi mhaka ku already si leswi ni swi endlaka swi endle ku ni va famous ni va celebrity so mara hi ku twisa ka mina ni twisa ku a ni vone swi ri na nkoka ngopfu munhu a za a ni cinca vito a ni vitana celebrity hi mhaka ku wa ri ta vito ra mina na hambi u ni vitana ku he mphat he swin'wana swi nga ta ni twisa swo it's fine mara the point laha i ku loko ni ya tindhawini to hambanahambana or kun'wana lava nga ni tiviki or kun'wana lava nga tshama ni vo ka t v va ni teka serious ngopfu nkarhi wun'wana swi borha ngopfu kuma ku um ni tsundzuka ni yi kun'wana muyisiwa n'wana a fika a ni khwini u ta ku a ah, mr celebrity um yi ka kolo ya gago eyi ni twe ni twa ku vava ngopfu because na karhi walono a na movha so ni kuma ku hayi se ni bohe ku hemba hemba se hi swin'wana swi borhaka ngopfu cause treatment liya yi endla ku wena hi wexe se u fila nga ku eyi nga ku na xota kun'wana la am laking somewhere so mara hi mhaka ku loko va ku teka hi ndlela leyo va va kha ku navele swin'wana or va wixa or va hleketa ku celebrity yin'wana na yin'wana already yi fumbarhelile kasi ku ri un'wana a za wu fumbarhela a ku na ti-page tin'wana le ndzhaku leti a ha ri ku tikeni ngopfu so hi swin'wana leswi endlaku vanhu loko va kha va hlangana na wena ti-treatment ta hambana va ku teka serious so at least atikweni ra mina it's fine because va ta ku okay the guy a nge se drive mara they're expecting big machine loko se ni ta drive ni ku hayi mfo hi ku vona va veke rolls royce laha swi lava drive timovha to taniya ende swi borha ngopfu kuma nkarhi wun'wana mali yo xava cheze yinene u hava so mara munhu u kuma ku le ku emini hayi ngopfu u fanele swi xava which is fine ku at least vanhu le ku naveleni ku loko u xava movha ya so so treatment leya i difficult ngopfu va ri celebrate because nkarhi wun'wana u chani u ya exopeni wa xaxikwa okay ni kumbe mi ya xavela xinkwa laha sweswi kahle ngopfu because a ni i nkarhi wa ti-covid kumbe lawa ti-mask and stuff van'wana ho va hindza a hi va tina vo va hi tivi because hambi yini ya khe va tivi va nga yi tivi it's fine hi mhaka ku at least hi koti ku ti coverana hi tumberile se loko u ri open like this eyi u le problemini ngopfu ku ri se wa nyumanyuma so u twa nga ri u to ti celela
mi ta yi khomela nongonoko wa siku ra namuntlha wu lehi swinene ku hundza minongonoko hinkwayo leyi nga tshama hi va na yona um nxoko ene ku a ka ha ri na wun'wanyana wu nga ta fika laha hi wona nongonoko wo leha ku hundza minongonoko hinkwayo se swi nga leswi hi boheka ku ya emavhengeleni kambirhi a hi tlheleni hi godima kambe hi ta vuya mhani lava vongo haa phela wena u sasekile n'wana wa mina u bile u xoxoku wa murhandza no e na murhandza ku ri se ni na problem na loko ni n'wi languta ni n'wi languti kahle ni n'wi yiva so boti luya loko hi ta va hi fike ron'wini fika ni kuma ku oh, i kahle n'wanuna ku ri mihleketweni ya mina ku na ku okay hala ka tlhelo lerin'wani boti loyi u kahle mara loko ni n'wi languta ixi boti loyi i swi biherini ku ri ni swi twisisa ku a hi mechi leswi a nga xiswona

a wu se hlangana na ndzingo lowu nga ku ringaniki makwerhu avuxeni loyi i elias chauke muyimbeleri wa vunanga bya gospel laha u langute chanele ya g1 soli makamu wa mafenya wa ndhuma wa hina loyi hi n'wi rhandzaka swinene hlayisekani hinkwenu
hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi yisa mahlweni nongonoko wa hina xin'wana lavaka ku xi tiva i mhaka ya ku ri vanhu va ku tala loko va kha va humelela hi va vona va kha va acta ka ti-tv va kha va duma va tlanga tibolo kwalomu va tlangaka kona um swi va swi kha swi vuyerisa ngopfu voho na na mindyangu ya voho se community yi va yi kha yi benefita yini hikuva va kha va ku soli makamu wa tiveka eh u endla leswi na leswi na leswi na leswi aka TV a ni swi tivi both Calvin va vona nga ku community yi gaina yini aka vona eh ni lava ku tiva na na ku nsati yena u va a kha ku yini loko va kha va endla leswiwani eh swa timhaka ta acting wa va sapota u yima na vona se na yena wa tonga kumbe ku va kha ku humelela yini ah thank you thank you you are majesties

Ndhawu leyi ya hina
na Malamulele hinkwayo kumbe Limpopo province na ka Vatsonga hinkwavo u endla leswaku na hina hi hi tiba swifuva hi yena. Swi tsakisa ngopfu loko u hlangana na munhu ro sungula loyi a nga role model ya wena swinene or loyi ku nga khale a ri ka T_V um ku ri u titwa like a swa a swa ha bohi ku u teka picture na yena loko ri ku let's say for example um ni xuta ka mafenya brothers ivi ni tikuma ni khe ni actor sini yin'we na jiwani ni tsaka ngopfu because a na ha ra need yo teka picture na jiwani a na ha xavele because already loko mi pfula tv mi ta ni vo swin'we ni ri na jiwani so swi tsakisa swinene and that excitement yi fika ka that level ya ku vanhu se va ku teka serious ngopfu va ku a za huma na muyisa luya e swi ri muyisa loyi munhu wa serious ngopfu hambiloko ri a serious na ho vo ti teka serious hi nkarhi walowo so i part yin'wana yo tsakisa ngopfu ka timhaka ta ku u tikuma u ri ka senior one na munhu a nga celebrate or a ri role model ya wena loko nga role model ya wena mara kuma ku wa n'wi followa ka ti-social media or wa n'wi langusa ka tv a ku tsakisa character yena so swi tsakisa too much u va u ri henhla you are over the moon like a wa la na chumu so um nkarhi wun'wana loko ri va ku ri hina vanhu vo khola hi ta ku hayi noko nhongani ni khumba um ni to vitana muzani ku a ni phumuni tinhongani leyi nga laha um a na ha khumbi na tinhongani mara swi swi na nkoka ngo ku munhu loko a heta ku teka a xuta phati yo karhi na munhu wo karhi hambiloko a dumise ku yini a you must remain humble hi yo ya koka ngopfu yaleyo cause like lexin'wana xi hi baku hina vanhu va le afrika ni nge vuli vanhu va tima ku na mina mutima vanhu va afrika hi boya timhaka ta ku um loko munhu a za huma ka t v or a kuma rholi yo karhi na munhu wo karhi se u ti teka serious like wa ti isolate a nga hanyi na un'wana na un'wana sweswi ni nga swi vula ku sunguleni mara leswi a swi endliwe timhaka ta ku swi ku limita ku u nga yi u ya tsema mabodhlela u biwa hi mabanga sweswi taniya mara at least ti va na ka ka that level ya ku hayi ni hanya na un'wana na un'wana ko va hi ku a na ha yi kun'wana na kun'wana mara hi ku haya ni hanya na un'wana na un'wana for example loko munhu wo ndhawu ta laha ni nga n'wi amukela kahle hi tlhela hi tshama hi nwa tiya and then ku va nga vi na problem xo sungula ni nga vula ku u vuyisa community hi mhaka inspiration um hikuva a nge vi um wo sungula na na hi ku rhandza ka yena a nga lava ku va wo sungula na ku hetelela na n'wana tikweni wa swi rhandza ku vo tala va va va kha va ta so ni ni nga vula ku sweswiwani at least vanhu la ka community va na role model va vi na ti-role model ta eh, ti-medical practitioners eh, ti-role model ta yina yina yina yini sweswiwani va lava role model ya entertainment so lero ri va swi tiva ku va langutisa kwihi hambiloko va nga n'wi fikeleli kumbe va n'wi fikelela but at least now va swi tiva ku vona role model leyi va langutisa ka yona ka yona ka ka ka ka video ya fana leyi ya entertainment um lexi ni endlaku vanhu va community ya mina va gaina um a handle ka mafenya i timhaka ta ku loko ni endla swa ti-voice imitation or ni khiduma ka t v ku na nkarhi ni endlaka ti-show ta mina kwala tikweni nkarhi wun'wana ni ti endla for free at least ni endla ku vanhu va ta ta tsaka va entertaine ku nga vi na problem because loko mi cheka ku na ti-bp ku na everything so vanhu vo tala va lava ku hleka and ma swi tiva ku hleka swi swi na swi na ku horisa kulukumba swinene so na swi kota ku ni hosta ti-show kwala tikweni no ka ni nge za ni fika ka level ya ku um ni fumarheli lera ra ku ni nga ku a hi dlayi ni homu hi celebrate mara hi ku navela ka mina ni ku navele ku siku rin'wana loko xikwembu xo ni katekisa ni fumarhela hi nga endla e party kwale girawundini yi nga yindlo ro laka mphata ntsena yindlo ra ground ni vitana khumi tshikwana ku ra guys ni khensi ku va mi khe mi ni sapota ku sika ku le ndzhaku and then hi leyi inyama a hi dyeni and then tlha ni cheka na vana lava ni swona ku lava i va sweri swinene hi vona van'wana ni nga ni nga ta va phika and then ku at least mo ni tirhisa mali ya mina ni mi yisa xikolweni um ni mi endle swin'wana ku ni ni kota ku khensa na appreciate ku mi ni sapotini ku sika ku le ndzhaku um the only job ni yi tirhaka mina i ku acta no endla ti-voice over Ni endlela vanhu ti-voice over ni tlhela ni swi endla swa acting and then ni tlhela ni phuza khampani ya mina ya Mphato Khale General Trading leyi nga na construction, mining, cleaning and logistics hi swona ni swi phuzaka ntsena coz leyi langutise ku mhaka ya ku loko no pfuka ni ku good morning sir swi nga endleka swi ni limit ka swin'wana coz nkarhi wun'wana swa swa swo actor swi swi na swi swi trick nyana coz nkarhi wun'wana va ku fonela u nga hleketanga nchumu va ku ku na role ya so and hi lava munhu hi lava character yo fana na wena nkarhi wolowo a ri ku tirheni wo kombeka boss swi nga endleka hi nga pfumeli u famba hi mhaka ku i product that a ya ha ri ku fambeni mhaka wena ene na van'wana vanhu hi switirhi swi le gigini loko no fika ndhawini munhu a nyika platform ya ku ni tirha ni tirhela lero swi endla ku no va n'winyi wa khampani or na na ti-shares so hi mhaka matirhelo lawa swi endla ku munhu se lawa ta ku hayi no hi mfo i will keep you in this company u nga ha famba so ni decide ku eyi ku ni nga ha dila na na tikhampani ta vanhu it's either i have to have my own company leyi ni nga ta phusha na yona and then ni tlhela ni tirha na swo actor leswi moya mina tsaka swona cause nkarhi wun'wani ni cheka ku it's not all about money it's all about happiness loko va nga tsakanga leswi swi endlaka hambiloko wo u kuma 100000 loko nga tsakangi i waste okay ku na mhani mavasa eh ngama ya mina ne hi na majama two ntlakusi na mulweri so everything swi sharp the thing is eh n'wansati wa mina hi ku sungula loko ni sungula sweswi swa swa ti-comedians and stuff nkarhi wun'wani wa hleka no hleka i remember loko ni endla ti-audition ta ka mbango siku rin'wana a kha a hleka eh so a nga swi twisi kahle because profession ya yena yi hambane na mina cause yena u tirha swin'wana eka department of health na swin'wana swi taniya so hi mhaka ku u tirha leswiya u twa ngo leswi mi ni swi endlaka ni le ku huheni ngopfu hi mhaka hi ku twisa ka yena a twisa ku ni fanele ni pfuka ni good morning sir ku fana na yena kasi hi nyike ku hambana so ni ze ni endla ku at least ni cinca mindset ya yena hi tlula swi twisa ku ri no kahle kahle papa mulweri u nyikiwa sweswiya ni nge hi n'wi cinci i remember ku humi ti-post tin'wani bara a ni qualify because ni mi hlamusele ku ni endle i swa ti-i t ni n'wi byela straight ni ku ni teka ti-post tet o a nyika va ka n'wini va apply mi laha ni nga kona right a nga swi twisisa a nga twa ngo ni n'wi chingela hi nkarhi luwa mara u hetile a swi twisisa ku no man this guy loko se ni kuma role yin'wana kun'wana swi twa ku this guy kahle kahle leswi a swi lavaka u lava swa ka tv na radio otherwise ka handle ka sweswi a nge tirhi swin'wana se ni n'wi bye ku it's either mina or ntirho wa mina or swi hela xikan'we se a swi twisisa ku eyi loko no famba laha nga ku ta na problem ivi se a ku hayi no swihantswa ni swi tshika A hi pingisani swin'we ni ta va ku swi ta helela kwihi up until ya appreciate and then se ku right a ka ha na problem.
Ni lava ku twa marito yo hetelela tanihi loko hi ri kusuhani na ku fika emakumu ka nongonoko wa hina eka va ndyangu na vona Tatana Calvin ku ri ve ri yini marito ya vona ya ku hetelela.
Marito ya mina yo hetelela i ya ku Xikwembu. A xi n'wi tlakuse, e, and xi nge n'wi tlakuse handle ka nseketelo wo fana xikombiso lexi mi nga ku xi endleni e, minkarhi yo tala loko a kha a vulavula va makamu na n'wina wa ni byela ni vulavula na vona namuntlha ni ku e mina u lava ku za ni va vona kunene se ni ri hosi a a yi n'wi kurisa yi kha yi kurisa na n'wina hi ku Loko hi luza n'wina, hi luzi leswi a swi tlakusa yena. Yena a nge, A ni ma swi vona namuntlha, hi yena a nga ku endleni ntlakuso, hi n'wina mi nga ta. Se Hosi a yi kurisi n'wina ivi ku kula yena, hi leswi ni nga swi vekisaka swona. Eeh ka vana lava va nga na nyiko ya ku fana na ya Calvin because for me a hi xi lexi a ngo famba a tsutsumatsutsuma. a kha a n'wi navela van'wana i xilo lexi xi taka kha xi mila from yena eh vana lava va va va fana wa Calvin lava va nga na talent ya ya ku ya ku entertainer ya ku actor na hinkwaswo ni nga vula ku a va a va a va identify ti ti role model a va landzeleli talent ya vona mhaka yi ku vanhu va ri yini eh ku fana swi mi nga swi kombisela ku sometimes vanhu va ta ku kumbexana lowu u ngheniwa hi moya na hina hinkwaswo va nga landzeleli leswiya va nga yi ku vanhu va ri yini a va langutisana na lava ya kona.

eh, va ri eh, eh, road to follow ya marito ya mina mo hetelela ku khensa swinene ku va um mi kota ku fika mi ta ni interview um i feel very much honored um ku va mi ti tlakusini mi teka energy ya n'wina mi endla everything bcause loko ni cheka um mina swo tala ngopfu a mi swa mi swi endlile so mara mi tirhi at least swa swa ni tshika swi leswi ni ya ni ya vona na muyisila mi ni onari ngopfu ni khensa swinene ni ngo xikwembu xi nga mi endla titswala ku ya mahlweni mi nga endlele mina ntsena endlela na van'wani va hala ku pfuniwaka ha na hina na mina tanihi fene ya n'wina or munghana na munghana n'wina na swi navela ku siku rin'wana hi nga tikuma hi kha hi endla swin'wana swin'we ti-project tin'wana ku nga ri leswi ntsena ku ya mahlweni so ni tlhela ni khongela na team g1 hinkwayo na mafenya brothers in, in large ku at least hi kota ku khomana ku va na unity because loko ni cheka unity hi yona nga na matimba ngopfu munhu a nga swi koti na la sathana ku nghena loko ri na unity mara loko va divided hi laha munhu a nghenaka kona so marito ma mina ku khensa swinene ni tata ngopfu ku khensa ku na swin'wana nga ta swi vula handle ku khensa na ku swi kuma ximendli tintswalo ni khese swinene i'm so grateful
hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha hi kombela n'wina mi nga ku voneni ka ka youtube channel mi hatla mi subscribe channel ya hina yi kota ku kula n'wina mi nga ku voneni ka facebook hi kombela mi subscribe na le ka youtube tanihiloko ni vulini tolo na madyambu ku ri minongonoko ya hina a hinkwayo leyi kumekaka ka facebook se yin'wana yi va yi kha yi mi hundza hala ka youtube channel hikuva mi nga subscribangi hi kombela mi subscribe mi tlhela mi ba notification bell ku ri loko hi uploada video yo karhi kumbexani ku tlanga video yo karhi live swi hatla swi mi aleta mi ta ka mi nga hundziwi hi nchumu jiwan soli makamu i vito ra mina jiwan soli makamu i vito ra channel hi kombela mi tihlayisa mi sanitizer mi mbala ti-mask social distance ya laveka um a ndzi tshama ni vulavula hi covid a ni tiku namuntlha ni tsakeli yini mara a hi ti hlayiseni inkomu ahe i dj ya n'wina leyi lady shiks mi langute channel ya g1 solimakam enjoy